Merħba, nixtieq nilqagħkom għal dan il-video li din id-darba ser nagħmlu dwar il-programm ta' Xarabank illi sar il-ġimgħa li għaddiet li fih iddiskutew il-każ ta' Angelik u dak kollu li qiegħed iseħħ allegatament f'Borċinadur fid-dar tiegħu. Jiena m'iniex ser nikkumenta as-such dwar ovvjament il-programm sieħ, imma ser ser għamilt ċertu punti jiena u nixtieq fil-fatt ngħid illi qas biss rajtu l-programm jiena kont il-Ġimgħa. Dan ġibdu l-attenzjoni fuq il-Facebook u Ovvjament jien ma kontx naf fuq x'kien il-programm u kien hemm ħabib tiegħi qalli qalli issa ngħaddihulek. Kien irrekordjah u għaddili CD u qgħadt narah bil-kwiet. U niżżel ċertu punti dwar il-mistoqsijiet li saru l-Angelik minn Peppi Azzopardi u nixtieq billi nibda ngħid li dan mhuwiex każ taqbad tgħid li tista' tikkummenta mingħajr ma tidħol daqsxejn fid-dettall. L-issue, l-issue kollha fiha x'toqgħod, ġifieri, u dan irridu nħarsu lejh minn żewġ aspetti. One, illi din l-issue kollha illi qiegħda ssir bħalissa, Angelin biha qiegħed jesponi lill-familja tiegħu għar-redikolu mal-massa tan-nies. Issa din il-ħaġa biss iġġagħlek taħseb, tgħid, imma dan il-bniedem f'sensih għalxiex qiegħed jagħmel hekk? Kieku f'sehem sħiħ, mhux ser joqgħod jesponi l-familja tiegħu għar-redikolu ma' kulħadd u mbagħad fuq it-televiżjoni? Tista' tħares lejn mod ieħor. Jista' jkun illi l-każ ta' Angelique huwa veru? Jien għandi d-dubji tiegħi. M'iniex ser ngħid illi Angelique giddieb jew qiegħed jixxena għalkemm rajt ċertu affarijiet li jien għalija mhumiex veru, li qed jagħmel Angelin jiġifieri. Imma fl-istess ħin hemm affarijiet oħra li jtiġgħaluni naħseb illi għax il-familja qiegħda tappoġġah, qiegħda hand in hand miegħu, għalkemm it-tifel tiegħu qiegħed jaqla' dan mill-iskola mhux qiegħed jiġi bullied għax hu stess qal hekk, hu stess ikkonferma mhux qiegħed jiġi bullied imma sabu stess il-ħin kollu jgħaddulu l-botti u jaqbdu miegħu. Dan mhux sew. Okej, ovvjament, in-nies meta jaraw affarijiet bħal dawn Jgħaddulek il-botti bil-jiem biex jgħaddu ż-żmien bik, biex jieħdu pjaċir huma, ta' fehmtu. Jgħadduk passata jew inkella, il-għaliex, biex, just biex jaqbdu miegħek għall-kattiverja tal-punt. Jiġifieri da, Angelik jaf bihom, ovvjament, għax da qed jgħaddu minnhom kuljum, din il-familja. Allura x'hemm wara? Għalxiex Angelik qiegħed ikompli Din l-issue għaliex jixtieq jagħti kompli meta hu qiegħed jara l-familja tiegħu minn xi xini għaddejja. Alright, fuq il-programm ta' Xarabank rajna ħafna nies li jappoġġaw lil lil Angelik, imma dawn kienu ftit mijiet, sorry hemmhekk ma kienx hemm minni, kien hemm kien hemm ftit min-nies. Imma kien hemm dawn hemm il-ftit mijiet li jmorru Borg in-Nadur ma' Angelik jitolbu. Imma barra minn dawn hemm mijiet ta' eluf oħra nies illi hemm ftit minnhom jaqblu miegħu forsi, imma minn dawk il-mijiet ta' eluf illi ma jaqblux ma jaqblux miegħu. A min jaf dawn meta raw il-programm x'qalu, min jaf kemm ikkummentaw, min jaf kemm id-dieħku biedaw. Allura. Hemm xi ħaġa żgur għaddejja, ma tistax taqbad u taqta' l-kundanna hemm tgħid m'hemm xejn għax kieku jiena, kieku jiena qiegħed nagħmel xi ħaġa biex niġbed l-attenzjoni tal-media, sewwa, ma fl-istess ħin qiegħed inpoġġi lill-familja tiegħi f'ċertu ċirkostanzi li n-nies qegħdin jarawhom u jgħadduhom passata kull darba li jħarsu lejhom, kull darba li jarawhom fit-triq. Jiena nieqaf nagħmilha kieku qed nagħmel dawn l-affarijiet, imma Angelin mhux qiegħed jieqaf, anzi ser ikompli dan. Allura għalhekk hemm xi ħaġa illi fl-opinjoni tiegħi mhix qed tagħmel din is-sitwazzjoni faċli. Sewwa biex just biex bniedem jaqta' l-kundanna u jgħid dan kollu falz. Jiena li kelli ngħid dwar Din id-drive li Angelique għandu, issa sejħa l-art hi sopranatolar, divina, jiena just jew just qiegħed jimmaġina hu, u qiegħed jixxerja mal-familja tiegħu, il-familja tiegħu tant tħobbu illa qiegħda tappoġġah, jista' jkun ukoll hemm din id-drive irridu naraw x'inhi. Xarabank diġà beda jindaga, ilu infatti jindaga diversi snin. Jiena għamilt ċertu, niżżilt ċertu punti fil-karta tiegħi, qed inħares lejha bħalissa u nixtieq nibda bl-ewwel punt, l-ewwel mistoqsija infatti illi staqsa, mhix mistoqsija kienet anzi, kienet ħaġa li meta beda jistaqsih Peppi lil Angelin, jiena qanqlitli ċertu x'taqbad tgħid? ċertu inkuxjenza mill-ewwel, din hija xi ħaġa mhijiex realistika, se tinduna mill-ewwel inti. U ser nitkellem dwar l-Ewkaristija. L-Ewkaristija għal min Għal min ma jifhimx, mhijiex ħaġa, issa naf li ser ninstema' ikrah jiena ngħidha din, ovvjament ser ninstema' ikrah ma' dawk in-nies illi m'għandhomx idea ta' tal-ġerarkija ekkleżjastika Rumana. Dawk illi m'għandhomx idea Dawn lili se jarawni iktar. U ser nitkellem dwar l-Ewkaristija. X'inhija l-Ewkaristija? Qed jagħmluha ħaġa kbira fil-programm ta' Xarabank f'dil-kwistjoni kollha ta' dan l-għerig. Meta dan irċieva l-Ewkaristija, l-Ostja sewwa, b'mod li ma nistax nifhem kif din, għalkemm jiena nipprattika l-ispiritwalità, u nistudja l-ispiritwalità wkoll minn aspett fiżiku u minn aspett spiritwali wkoll, ma nistax nifhem din kif ġietu din l-ostja ġo ħalq. Ma nistax nifhem. U l-mod kif ġrat Mela għandek il-kamera qiegħda qiegħda hawnhekk sewwa u Anjeli u r-raġel l-ieħor, il-persuna l-oħra ġejjin lejn il-kamera, mela huma jafu li ġejjin lejn il-kamera, speċjalment Anjeli jaf li ġej lejn il-kamera, jisaq lejn il-kamera. Eżatt kif jifqu fejn il-kamera, jagħlqu 'l xulxin, Anjeli jħares lejn il-kamera biex tidher żgur l-ostja u jinżel għall-kubtejh u joħroġ irsielu barra l-art. Issa dawn għamluha fatta illi dan Jien naf li xi xi ħaġa mirakoluża bagħtitilu l-Madonna, din l-ostja ma nistax nifhimha. Affarijiet spiritwali ma jsirux hekk. Imma dwar da se nitkellem daqsxejn oħra 'l quddiem. Issa, il-punt li qed nitkellem dwaru huwa l-Ewkaristija u ser nagħmel ċertu kummenti dwar l-Ewkaristija, xi tfisser, fil-verità xi tfisser din. Inti min għalik? illi l-Ostja tirċeviha biex tirċievi lil Ġesù ġo fik, mela din hija redikolata kbira, immens kbira, għaliex inti għandek għalfejn tirċievi din l-Ostja, tieħu din l-Ostja u tikolha biex inti jkollok Ġesù ġo fik, tgħidli ma dak is-simbolu. Imma imma għalfejn dan is-simbolu? Le, m'hemmx għalfejn, dawn huma ċerimonji żejda. Jekk tidħol fl-okkult iswed, okkult iswed, l-Ewkaristija tifforma parti minn ritwal sataniku, sewwa, il għaliex il-ġerar, il-quċċata tal-ġerarkija ekkleżjastika Rumana, infatti, hija satanika. Seta' hija satanika, setta satanika. Lil Ġesù aqqas biss jikkalkolawha. Il-qassis tal-lokal għax ma jaf x'inhu jiġri sewwa, bħal Dun Ġorġ Dalli li deher fuq il-programm, dak ma għandux idea x'inhu jiġri ġifieri. U se nitkellem dwar xi kummenti wkoll li qal fil-penny. L-Ewkaristija hija ritwal sataniku u qiegħda hemm biex inti tikkommetti dan ir-reat, għax huwa reat hawn, qed tikkommetti dan ir-reat ritwal iswed għal kemm-il darba inti qiegħed tibla' l-ostja jew tikollha l-ostja. Sewwa. U dan xi jfisser? Il-qassis, konxju jew le, qiegħed idiklostja u qed jgħidlek il-Ġisem ta' Kristu. U inti qiegħed tieklu l-Ġisem ta' Kristu, tismagħha wkoll, kollek kerha di, tiekol il-Ġisem ta' Kristu. Din m'hija xejn, sewwa. X'inhu jiġri f'waqt dan il-proċess iswed, ikrah? Inti qiegħed tieklu. U wara fejn se tmur tarmih? Il-Ġisem ta' Kristu qiegħed tieklu mhux qiegħed is-simbolu mhux qiegħed biex tirċievih ġo fik. Il għaliex aħna kif diġà spjegajt f'videos oħra, aħna niffurmaw parti minn kollox, mill-ħolqien. Aħna parti mill-ħolqien. Sewwa? Mela la parti mill-ħolqien u Ġesù hu Alla Il-konxju Ġesù hu l-konxju, sewwa, hu l-konxju ta' dan l-univers. U aħna parti minn dan l-univers. U aħna parti mill-konxju, għax aħna konxji. Mela kif inti qed tippretendi li minn dan is-simbolu qed tirċievi lil Ġesù ġo fik, jekk inti diġà parti minn Ġesù u Ġesù parti minnek? li ma nistax nifhimha jiena, din dan huwa l-eżoteriku fir-reliġjon u għamilt infatti video ieħor li jismu l-eżoteriku fir-reliġjon. Min irid jidħol fuq l-youtube jikteb l-eżoteriku fir-reliġjon u jara l-videos here. Jiġifieri dan huwa ritwal iswed Illi l-Knisja hija konxja, ovvjament hija konxja xi hija setta satanika, imma kif diġà għedt, il-livelli t'isfel fejn hemm il-qassisin ta' rank mhix daqshekk għolja ma jafuhomx dawn l-affarijiet, mhumiex konxji u meta bniedem bħali, Imur nitkellem ma' xi qassis dwar fuq dawn l-affarijiet, sewwa? Il-qassis ovvjament se jidħak bih. Jien għaliex dan ma jafx bihom, ma jafx. Mela din li tirċievi l-ostja, dak huwa ritwal iswed, ritwal sataniku biex inti tiekol lil Ġesù, sewwa mela dawn qed iqajmuh kuljum u joqtluh kuljum lil Ġesù, qed iqajmuh u joqtluh kuljum. Mela l-Knisja, jekk jogħġbok, għandha dan il-poter, għandha din l-awtorità li lil Ġesù tqajmu u toqtlu kuljum. Sewwa? Hemm, jiena, in-nies li ilhom imorru l-quddies ma nistax nifhem kif dawn l-affarijiet ma jgħaddulhomx minn moħħhom għax dawn mhux daqshekk profondi. Qed jgħidlek Kul il-ġisem ta' Kristu. Iva come on Madonna. Da trid tkun xi espert, trid tkun xi filosfu, da trid tanalizza l-Bibbja mill-bidu sal-aħħar biex tirrealizza li dan huwa ritwal negattiv. Dan huwa ritwal negattiv. Mija fil-mija. U jien naf mija fil-mija, ċertissimu, li dan huwa ritwal negattiv sataniku. One se norbot xi ħaġa oħra mal-Knisja Kattolika qabel ma ngħaddi għall-punt li jmiss. Inti meta tidħol ġo knisja, x'tara? Tara kurċifiss kbir, kbir ta' Ġesù, sewwa? Dan huwa negattiv. Jien għalija negattiv. Jien, jekk inħobb lil xi ħadd, Sewwa, ġo d-dar tiegħi, lil din il-persuna sa nagħmel sa nagħmel xi ħaġa, simbolu, ittratt jew xi ħaġa, illi tikkommemorizza lil dan il-bniedem fil-ħajja fl-iżjed punt ta' ħajtu fejn fejn kien l-iżjed ferħan. U dak il-bendel, mela ffraġellat hemmhekk, imsallab. Il-Knisja hekk qed tridek tarah, imsallab, u ffraġelat u msawwat, u għarwien. Ma titfax statwa ta' Ġesù fejn kien fl-aħjar tiegħu qiegħed jitbissem, le, hemmhekk, wara xaba' bħal dik. Hekk, din għalija dak simbolu negattiv. Jien hekk naħsibha, imma dan huwa simbolu negattiv. Qiegħed f'kull knisja dak. Dan minflok ma jiqilbu ħrasu għal isfrax u l-isfel. Is-salib, sewwa, qed jagħmlu hekk, imma dak il-mod. Jien hekk irrid narah persuna li nħobb. Le, ma rridx narah f'dik il-kondizzjoni, f'dak l-istat. Irrid narah sewwa. Mela neħħih minn hemm dak il-kurċifiss. Nafu, all right, li salbuh. Sewwa, għalkemm m'hemmx evidenza. Jista' jkun mhix veru salbuh, imma insomma, mhix kwistjoni. Imma għal min jemmen, Jgħidlek jien naf li tal-bogħod hemm għalfejn toqgħod torini kull darba li nidħol hawn, għaliex dija negattiva u l-Knisja qiegħda tittrasmetti dik in-negattività, sewwa, mingħajr ma n-nies, is-segwaċi tagħha ma qed jindunaw, eh, jiġifieri dawk. It-tieni punt li xtaqt nitkellem dwaru hija l-mistoqsija li Peppi staqsa lil Angelik. Qallu, Biex tħobbek il-Madonna? L-ewwel ma staqsih qallu, Inti ma tafx skola, hux hekk? Qallu, Qabeż, Ikkonferma anke li qallu li għandu jiena jekk smajt sew qallu qasgħu levels ma għandu jiena jew ma nafx qal xi ħaġa hekk insomma. Hemm qallu allura biex tkellmek il-Madonna qallu qallu bil-Malti tkellimni qallu jiena ma nafx bl-Ingliż qal jew naf ftit bl-Ingliż imma qalli tkellmu bil-Malti. Sewwa jien meta qal din il-ħaġa Diġà m'għoġbitnix il-biċċa sewwa li sibt post spiritwali, eh? U qed tkellmu bil-Malti. L-ewwel nett id-divinità titkellem bil-lingwa tad-dawl, sewwa? Ma għal min jifhem fl-ispiritwalità, dawn għalih huma affarijiet ovvji. Imma min ma jifhimx jibla', skużi, kollox. Mela, qallu li kellmitu bil-Malti da. U saħansitra tgħidlu affarijiet hekk u kliem da lil Angelik, sewwa, skont hu, illi qas jifhimhom lanqas qatt ma semagħhom. U idur fuq is-segwaċi tiegħu jew dawk li jkunu hemm miegħu jiġieli jispjegawlu hu, jispjegawlu huma. xi u jgħidilha mill-kelma qas ikun jaf x'inhi u jgħidulu hi xi jgħidulu huma xi tfisser il-kelma. U għal ġieli toqgħod tispellihomlu l-Madonna il-kliem. Tispellihomlu. Ma nafx jiena. Ħa nispjega daqsxejn meta jkollok kuntatt spiritwali kif ikun, sewwa. Dan il-kuntatt spiritwali li qed ikollu Angeline jien għalija falz. Kompletament falz. Għaliex? Il għaliex kuntatt spiritwali meta bniedem qed jesta qed jestabilixxi kuntatt spiritwali jew stabilixxi lu kuntatt spiritwali mingħajr ma rid hu jew għax rid hu, il-kuntatt isir b'dan il-mod. Mhix bil-kliem. Sewwa. Issa, int għaref kemm int għaref, ma jimpurtanix biex se titkellem din l-entità spiritwali, għaliex dawn kif diġà qed jitkellmu bil-lingwa tad-dawl. Okej? Issa tistaqsinix kif inhi din il-lingwa għax ma nistax nispjegaha, affarijiet spiritwali ħafna drabi ma tispjegahomx. Mela, inti dawn ma tismagħhomx, tħosshom, u l-kliem ma tistax tħossu. U dawn lanqas biss huma kliem, aħna ngħidulha lingwa biex nirreferu għal xi ħaġa biex niftem fuq xi biex inkunu nafu għal xiex qegħdin nirreferu qed nsejħulha lingwa għax lanqas biss naf x'inhija din. Hija tirċievi ċertu enerġija ġo fik, inti, u ġismek, il għaliex huwa intelliġenti, sewwa, qiegħed jgħaddihom lil moħħok u moħħok qed joħloqhom f'sens biex inti tifhimhom. Hekk isir kuntatt spiritwali u toqgħodx tiġi tgħidli illi qed tkellmu bil-Malti dan. u xi kultant ma jifhimhiex u tqgħod tispell lilu l-kliem, għax da li qed jgħid jien għalija mhux qed inemmnu skużi dawn. Għax jiena naf kif inhuma dawn l-affarijiet. Jekk jiġi wieħed u jgħidli isma' kelli kuntatt spiritwali ta' u bdiet tkellimni jien naf bil-Grieg, issa jien jgħidli ma nafx Grieg ta' imma bdejt nifhimha. Jista' jkun u jista' ma jkunx imma b'din li beda beda jispeċifika U b'dan il-mod sewwa inkixef waħdu. Illa għaliex qed tispellilu dan mela? Mod meta jkollok kuntatt spiritwali inti bilfors se tifhmu dan, bilfors. Illa għaliex il-moħħ ma jidħolx. L-organu fiżiku ma jidħolx. Jiġifieri inti ta' xejn se tipprova tifhem jekk int se jkollok kuntatt spiritwali tkun qiegħed f'meditation sewwa. Inti moħħok tixxattjah, tgħallqu. Ma tħaddmux dak, qiegħed hemm, konxju int li qiegħed hemm, x'inti tagħmel, imma dak il-ħin mhux se jinterferixxi. Inti qiegħed taħdem biċ-chakras, sewwa, mhux b'moħħok. Mhux b'moħħok qiegħed taħdem, inti qiegħed taħdem bis-self tiegħek spiritwali, mhux bil-my, bis-self, mhux, qed tismaha my self, mhux bil-my, bil-ġisem, bis-self. Sewwa, b'ruħek u bl-Ispirtu inti qiegħed tikkomunika. Jiġifieri, li qiegħed nispjega jiena, jew li qed nipprova nispjega, għax dawn l-affarijiet ma tantx tista' tispjegahom kif trid, qiegħed ngħid illi kuntatt spiritwali ma jsirx ma jgħaddulekx dik l-entità in-naħa l-oħra sewwa mhux qiegħda tgħaddihulek b'mod li moħħok jista' jifhmu anzi moħħok jikkrolla dan mhux se tifhmu m'għandekx ċans imma ġo fik inti taf eżatt x'qalulek u m'għandek għalfejn introduzzjoni u l ħadd jespremilek x'ġara għax inti biss taf x'ġara sewwa moħħok itilqu. Moħħok ma jidħolx. Bħal meta inti kellek ħolma, sewwa, u meta qomt ppruvajt tispjegha, ma niftakariex li ma taf eżatt x'ġara. Int taf jew inkella ma tistax tiġbor il-biċċiet biex tgħaqqad dik il-ħolma. Moħħok nesa, moħħok krolla. Għalhekk ma tistax tuża l-loġika biex tispjega l-ispiritwalità. Ix-xjentisti ma jifhmuhiex din il-ħaġa, għala minn għalihom illi illi kollox huwa l-ispiritwalità hija invenzjoni, sewwa immaġinazzjoni tal-moħħ. M'immaġinazzjoni xejn, sewwa. Mela, biex biex nikkonkludi dan il-punt, Jiena ma nemminx illi l-Madonna qiegħda tkellem lil Angelique, il għaliex hu bil-mod kif bida jispeċifika u jagħti d-dettalji lil Peppi kien mod kif bida jirrispondi, jiena ma ma ma ma nħossx illi dak kien kuntatt spiritwali, seta' hu tant qiegħed tant irid illi jkollu kuntatt spiritwali illi qiegħed jimmaġina jew qiegħed jaħseb illi il-Madonna qiegħda tagħmel testabbilixxi dan il-kuntatt miegħu. Punt ieħor li nixtieq nitkellem dwaru issa hu l-apparenza ta' Satana, il-għaliex Angeli allegatament qiegħed jgħid illi qiegħed jara xitan. Mela ġifieri dan għandu dik l-abilità illi jara entitajiet spiritwali. Jekk hu veru qiegħed jara l-Madonna, mela allura m'hemmx dubju għalfejn dan għalfejn m'għandux jara wkoll lix-xitan. Imma ovvjament jiena bil-opinjoni tiegħi skont dak li naf jiena u skont dak li studjajt dwaru, Għandi ħafna dubji dwar dan il-każ ta' Angelique. L-ewwel ħaġa, il-mod kif qiegħed jespjega ruħu mhux qed jikkonvinċini xejn jiena. Jew mhux qed jispjega ruħu sew, allura dak il-mod mhux qed ikun konvinċenti, jew inkella dan il-każ huwa jinnaf falz. Ma nixtieqx niddiskredita lil Angelique kompletament. Imma hemm ħafna fatturi f'dan il-każ li mhumiex qed idoqquli jiena, mhumiex qed idoqquli jiena għaliex anki fil-video meta jidher jaqa' mal-art dan ħadd ma ramih dan qed jidher ċar li hu waqa' mal-art. Dan waqa' mal-art. In-nies ħadu qatax kien rawh mal-art ovvjament dawn ma pretendewx li dan filli miexi filli f'daqqa waħda sa jaraw jirromla mal-art. Hu qed jgħid illi x-xitan Waddbu. Mhix hu waqa', ix-Xitan waddbu. Il għaliex ix-Xitan qiegħed jinterferixxi f'din il-missjoni tiegħu. Sewwa? Fil-missjoni illi tatu din l-apparizzjoni tal-Madonna. Qiegħda tgħidlu biex jiġbor in-nies biex jgħaddi dawn il-messaġġi. Ok, ejja ngħidu li jrid jemminha Angelik. Imma dawn l-apparizzjonijiet veru qiegħed jarhom? Veru ix-Xitan qed jinterferixxi Veru ix-xitan wadda lil Angelik? Jekk il-mara laqgħet lil Angelik u għandha ċans ta' dak cameras kollha mdawrin miegħu dan, ma tistax tkellem direttament lill-cameras? Itellbu mill-pastiċità kollha, tad-dehriet kollha, dan qed tagħmel l-istess bħal lortu ta' lill-ħaxix inneħħilha. Dan fejn hemm it-triunfaliżmu u l-bombasticiżmu? Alla u l-Kreatur, fl-opinjoni tiegħi. Dina sar karnival tal-Madonna jiddispjaċini.
Isiru diversi testijiet u l-istatwa tal-Madonna tiġi ssiġillata f'kaxxa ta' ħġieġ. Kemm iddum ġol-kaxxa, l-istatwa tal-Madonna ma jiġrilha xejn. 26 ta' Jannar 2007. Il-ġurnata li fiha Monsinjur Paul Cremona inħatar Arċisqof ta' Malta. Angelik jgħid li daħal id-dar u jsib il-kaxxa tal-ħġieġ mifqugħa bi splużjoni żgħira minn ġewwa għal barra. Fuq wiċċ l-istatwa tal-Madonna jitfaċċa deheb fl-insib. F'Xarabank, it-tabib forensiku Anthony Abela Medici janalizza dawn il-fenomeni. Għalija, dan it-tifrik ma rriżultax minn sklużjoni. Kieku rriżulta minn sklużjoni kieku sar kollu from a point from minn punt fokali wieħed li sploda 'l barra. Nista' nidentifika mill-ewwel li hemm mill-inqas tliet postijiet differenti fejn saru daqqiet fuq il-ħġieġ fi stampi differenti, minn barra, minn barra. Fis-sbatax ta' Awwissu 2006, Angelique jgħid li attakkah ix-xitan waqt li kien qed jitlob fil-knisja ta' Maria Reġina fil-Marsa. Ix-xitan allegatament jibqa' jagħmel minn kollox biex itellef lil Angelique milli jwassal il-messaġġi tal-Madonna. Għidx ħajja ġdida. Qed inkellem 'il Angelique. F'ħin minnhom Angelik jinqata' għax xi ħadd refgħu mill-art, u għala jsut mill-art, u tefgħu b'saħħa kbira għal fuq ħajt tas-sejjieħ. Angelik kien jgħadd bil-bastun fil-fatt, ġie għal daru, tkaxkar hekk ma' ħajt tas-sejjieħ.

kieku qed jinqata' mill-art. Ilha għal fuq ħajt ta' sejħan Angelik tidher ċar. Waslu imma ġie għal daru tkaxkar hekk ma' ħajt ta' sejħan.
Ara, qed taraha hawnhekk? Ħa pass żgħir lura hawnhekk kif għaddiet din il-mara eżatt u ħa jieħu r-rankatura. Dan ir-raġel qiegħed iħares lejh u qed jgħid illi rah jinqata' mill-art. Le, jidher ċar li mhux qed jinqata' mill-art, dan għadu b'saqajh imissub mal-art, ankrati mal-art saqajh, qed jieħu r-rankatura dan. Ġo, rajtuh? Rajtuh telaq jiġri? Telaq jiġri da, da.

normalment, wiċċu jiġi nirien, vjola, qed jaqta' nifsu kbir, bħal bniedem qed imut l-aħħar nifs. Mbagħad kif nagħmillu l-koruna? Dawn l-attakki jibqgħu u dak il-mument inkun qed ninnota, l-ġieli jkunu mħaċċar, li qed isiru l-lugriet fuqu. U ħereġ il-ħmija minnhom, ħafna xejn, ġieli kien fis-sajf jiġri mħaċċar. U s-sabiħa hi, ġieli kien fix-xitwa, ikun bit-tmiem hekk. U kif jimmaterjalizzaw huma, kif jirnexxielhom jagħmluhom mingħajr ma jqattgħu l-flokk, għax swieti hu taħt il-flokk.
Angelik jgħid li l-Madonna tagħtih il-pjagi għall-konverżjoni tad-dinja.
Dinha ma kinitx diffiċli imma biex taċċetta.
Din hija darba, kif qal Peppe, hija diffiċli biex taċċettah imma hawn. Il-ħaġa hi illi hemm dawn in-nies. Ikunu miegħu. U qegħdin jarawhom dawn. Qegħdin jarawhom iseħħu. Jiena, għalkemm qed narahom fuq il-video, m'għandix il-point of view li għandhom huma. Imma kif deher b'mod ċar, e meta allegatament qal li x-xitan ramieh mal-art, jiena ma rajtux jinqata' minn mal-art u jtir u jinstabad mal-art, jien rajtu jiġri. Ma rridx niddeskreditah, kif diġà għedt, imma l-affarijiet trid tgħidhom kif inhuma. Issa dawn in-nies jew qed jesaġeraw l-affarijiet Ma, ma, ma nafx, ma nafx x'naqbad ngħid, jgħid. Ta' min imur jarahom dawn l-affarijiet on site. Jien għaliex u nixtieq kif inkun hemm tiġri xi ħaġa għax naħseb jiena, naħseb jiena ser immur. Ser immur nara x'ser jiġri fl-appointment li għandu li jmiss, naraw hux veru dawn l-attakki, jekk iseħħ xi attakk, Humiex veru dawn l-attakki fuq Angelique minn mix-Xitan? U da fejn jaf li hu x-Xitan, daqs kemm hawn entitajiet ħżiena? Qed jgħid li hu x-Xitan, sewwa? Jew inkella din il-mara li qiegħda tidhirlu din l-apparizzjoni qed qed jgħid li hi l-Madonna? U qiegħda tkellmu bil-Malti? Bil-garanzija ta' illi da kieku kien Musulman kien jgħid li Muhammad qed jidhirlu! Ma nafx. Ma nafx naqbad nagħmel iżjed bih dan il-każ. Jien mhux qed nipprova, bl-ebda mod qed nipprova nwaqqgħu għaċ-ċajt. Imma mingħajr ma trid, b'bissima fuq wiċċek ta' ironija titfaċċa b'mod naturali meta tara dawn l-affarijiet, jiena, jiena qisni qed narahom jidħu bin-nies dawn. Imma mbagħad min-naħa l-oħra qed naraw lill-mara tiegħu Hawnhekk Carissima qiegħda tgħid illi dak kollu li allegatament qegħdin jgħidu qed isir vera, qed iseħħ da.
Verament hija diffiċli tara r-raġel tiegħek ibati. Però inkun jisni għamilt bħal dawk in-nies kollha li kienu f'Betlem li l-Madonna marret tħabbat id-dar tagħhom Biex forsi l-qawwa biex twelled il-binha. Allura kont ma nkun waħda minnhom jien li nagħlqilha l-bieb f'wiċċha. Ajjh! Ajjh!
U kull nhar ta' ġimgħa Angelik jibda jħoss uġigħ kbir u fuq idejh u fuq saqajh jitfaċċawlu l-feriti tal-pjagi ta' Ġesù.
Bdiet għall-pjagi l-oħra. għall-konverżjoni tad-dinja, għall-konverżjoni tad-dinja. Nixtieq nagħmilha ċara din, illi nies bħal Angelique illi qegħdin jippruvaw jgħaddu xi messaġġ, veritarju jew le, jien m'iniex ser nibilgħu. Hi għaliex l-affarijiet li qegħdin iseħħu, tajbin u ħżiena, qegħdin iseħħu. Hi għaliex. huma aċċettati mid-divinità. Mid-divinità. Sewwa, dan huwa cycle minn ħafna oħrajn illi għaddew illi n-nies ijridu jew ibatu fih, sewwa, biex jitgħallmu xi ħaġa, jew iridu jgħaddu minn ċertu esperjenzi, il għaliex il-ħajja hija lezzjoni u misa jiġi ħadd biex jipprova jsalvak, jew biex jipprova joriik biex tikkonverti, joriik xi triq biex tikkonverti, dawn l-affarijiet ma jeżistux, ma jeżistux. Inti tittgħin lilek innifsek biex titgħallem il-lezzjoni fil-ħajja. Nixtieq nikkummenta wkoll dwar dwar mistoqsija oħra li saret lil Angelik. Beppe qallu, Intra tara l-Madonna, qallu, qallu tista' tispjegalna kif kif rajtha, mhux kif rajtha, fis-sens kif inhi l-Madonna? Bada beda jispjegalu, Jekk taqbad, Santa, sewwa, u tħares lejn din is-santa u tibda tisma' l-angelit, inti qiegħed u tipparaguna qiegħed tara l-istess affarijiet li hemm fuq is-santa. Imma veru tidher hekk il-Madonna? Jien ma ma nafx sewwa, imma qatt ma rajtha. Imma naħseb jiena, Kieku xi ħadd staqsi, staqsa din id-domanda lili, u jgħidli, eżempju, kif taħseb inti li tidher il-Madonna? One ngħidlu illi ma nafx. Imma jekk da jinsisti, jien naħseb illi tidher forma ta' dawl. Nixtieq nitkellem dwar dwar xi ħaġa oħra qabel ma ngħaddi għall-punt li jmiss. Nixtieq nitkellem dwar it-twemmin. It-twemmin x'ifisser? It-twemmin hija xi ħaġa illi mhijiex veru. Just temmen fija. Ilgħaliex, kieku veru, kulħadd jemmen. Kulħadd mhux jemmen. Kulħadd jaf. Mela allura t-twemmin qiegħda taħt naf. Din naf u dan twemmin. Mela t-twemmin jista' jkun veru u jista' ma jkunx. Sewwa? U jien nixtieq norbtu t-twemmin mar-reliġjon. Il għaliex hawn ħafna nies iħobbu jużaw il-kelma twemmin. Mela allura inti m'intix ċert jekk qed temmen f'x'tgħid ir-reliġjon tiegħek, mela inti m'intix ċert mija fil-mija hekk din ir-reliġjon qiegħda tgħidlek il-verità jew le. Sewwa. Għaliex, hekk kif diġà għadt, it-twemmin jista' jkun veru u jista' ma jkunx. Għaliex? Ħa nagħti spjegazzjoni, mela. Hemm, jien naf, persuna. Ġie u beda jitkellem miegħi, naf. U beda jgħidli ċertu affarijiet Illi jqisek mingħajr ma trid, ismgħuha din, mingħajr ma trid temmilhom, mela moħħok diġà ħalok kundizzjoni fejn lill-ġisem kollu sa jġagħlu jimxi wara b'din il-kundizzjoni u wara l-kliem li qalli dan l-individwu. Mingħajr ma rajt il-fatti jiena qbadt u għamiltha evanġelju. Din l-istorja li qalli dan il-bniedem mingħajr ma rajt. Dak twemmin! Proset, dak twemmin! Għaliex hix twemmin? Il għaliex jien ma rajtx. Mela kif tista' tgħid li naf jekk ma rajtx? Mela allura insejħulu twemmin. Issa, il-qassis fil-programm ta' Xarabank Dun Ġorġ Dalli, jekk m'iniex sejjer żball, qal, Dak li jemmen ma għandux bron pro, ma għandux bżonn provi. X'jiġifieri m'għandekx bżonn provi? Hekk ikollok il-provi tant u tant aħjar, anzi. Illa għaliex jien ser nibqa' qis, qisni għaddej bit-tama. Illa għaliex dak li jemmen, xi darba jew oħra jew ser jistaqsi jew staqsa. Imma tgħid veru, qed jiddubita, mela jekk qed jiddubita, jekk qed jistaqsi, jekk qed jagħmel din il-mistoqsija ma tgħid veru, mela da, il-fidi tiegħu mhix ta' b'xejn, qed ngħidulha t-twemmin, għax hu stess ma jafx mhux qiegħed jafda r-reliġjon tiegħu. Din mija fil-mija tiġri ta' ġifieri, persuna, Illi ssegwi r-reliġjon, di, xi darba jew oħra sa tgħid, bejna u bejn ruħha se tgħid, Imma tgħid veru? Mhux sa tgħidha b'mod pubbliku, bejna, bejn ġisimha u bejn ruħha, qed titkellem magħha nnifisha di. Sewwa, il-moħħ qed jitkellem mal-konxju. Imma tgħid veru? Jekk tisma' fil-fond, jekk tħoss fil-fond, issir taf. Minnek stess isir għax aħna diġà nafu kollox. Moħħna ma jafx imma, moħħna li jiftakar f'din il-ħajja. Ehm, eħe, jiġifieri it-twemmin jista' jkun veru u jista' ma jkunx veru. Fi ktieb tiegħi li ppubblikajt ser ser naqra silta żgħira li ppubblikajt, ehm, 2014, Diċembru 2014, Fallen Seraphim ktieb tiegħha fil-bidu dwar silta żgħira ta' dwar it-twemmin. Erba' kelmiet jiġru. Ktibt

fis-sens mhux sar merder u mhux veru ta' mhux dak is-sens. Meta bħar-reliġjon, jekk inti ma rajthiex, jekk hija xi ħaġa spiritwali, sewwa, u inti ma rajthiex, qed temminha għax hawn dawn in-nies kollha qegħdin jemmnu, allura kif jien ma nemminhiex jew għax il-Knisja sakra tant, jaħasra, ma nemmnux lill-Knisja jew għad tagħmel daqsdan ġid, insomma. Allura il-moħħ, il-moħħ xi kultant ma tifhmux il-moħħ, tobba. Il-moħħ iġagħlek, għalxiex? Għaliex inti, inti trid hekk, inti tibża' mill-verità, tibża' mill-verità allura qed tħossok safety, qed tħossok safe, qed tħossok secure b'din il-belief, b'din ir-reliġjon, b'din il-fidi, sewwa? Ehm, allura inti toħloq din il-barriera madwarek, reliġjuża, u kulma jgħidulek, u għax Alla, u għax hekk, u għax il-Knisja, u għax il-qaddisin, u għax l-appostli, u għax il-qassis, u b'dak tiddefendi ruħek inti, sewwa, mingħajr ma taf X'inti tgħid? Il għaliex ir-reliġjon hija suġġett kumplikatissim, kumplikatissim-u r-reliġjon, ħafna reliġjoni, taġri, ma qed nitkellem dwar ir-reliġjon Kattolika f'dan il-punt, u jiena meta bdejt nara l-programm ta' Xarabank, u bdejt nisma' kemm il-qassis u kemm il-pastur jitkellmu se dawn it-tnejn sippost esperti tar-reliġjon, it-tnejn li huma. Meta bdejt nismagħhom jitkellmu b'dak il-mod kif bdew jitkellmu, kieku jien mill-Isqof ngħidilhom ara ma terġgħux tidhru fuq it-television. rigward il-qassis, u rigward il-pastur, jien ma nafx da, bir-rispett kollu, eh, ma nafx kif ma jistħix jitkellem, da qisu bela' Bibbja u jafha bl-amment, għax kull meta tkellmu jikkwota, dejjem jikkwota da. Ma tagħmlekx espert tal-Bibbja, ħin kollu tikkwota, da qisu bela' Bibbja da. Jafha bl-amment, imma skużita, hu qal illi għarbilha għall-Bibbja, żgur għarbiltha l-Bibbja għax kull meta nisimgħu jikkwota xi ħaġa, jien għalija mhux qed jagħmel sens għax dan qiegħed jaqra u qiegħed jinterpreta at face value, litteralment, mhux qiegħed jara fil-profond tal-vers, mhux qiegħed jara x'hemm miktub X'qed ifisser l-awtur? X'irid jgħaddi? Il-messaġġ li jrid jgħaddi l-awtur? Le. Qiegħed jesprimi ruħu skont x'hemm miktub. Sewwa? F'ħin minnhom il-qassis qal, Illi Alla qaqqas l-afuħ kollu? Meta qalek, jiena ħassejt b'bissima fuq wiċċi, għedt, Kif jista' jkun ma tafx lil Alla? Ma hi. Jien diġà spjegajt ħafna fuq Alla u qisni qed niġba' l-ħin kollu nirrepeti l-istess ħaġa, imma inħoss li għandi nirrepetiha. Se nsemmi video ieħor li għamilt milux l-eżoteriku fir-reliġjon, le sorry mhux l-eżoteriku fir-reliġjon, Michael u Michael u l-esperjenza tiegħu fi l-esperjenza tat-twelid tiegħu fit-tielet dimensjoni. Anki Michael, tiktibhiex Michael kelma waħda, Mika, M-I-C-H-A dot E-L, Mikael. He who is like God, hekk tfisser din. F'dan il-video spjegajt daqsxejn fid-dettall sewwa il għaliex għandi time limit fuq video ma nistax nibqa' nlablab għax inkella nagħmlu xi xi ġurnata sħiħa. Hemm spjegajt min hu Alla. Issa jiena m'iniex speċjali jien. U naf min hu Alla, jien m'iniex speċjali ma għandi ma ma għandi xejn aktar minnkom u xejn aktar mill-qassis. Biss jien naf kif nittekilja l-Bibbja, naf kif nittekiljaha. Il-qassis, jiddispjaċini ngħid, ma jafx. Meta qal illi aqqas biss nafu lil Alla, jien mill-ewwel indunajt, m'hemmx għalfejn jgħid dik il-kelma ta' jiġifieri għax il-qassisin ta' ta' rank ta' rank baxxa m'għandhomx idea x'inhu jiġri imma iżjed ma tibda tira 'l fuq mhux talli jafu dawk, talli qed idawru kollox bil-kontra u l-knowledge kollu qed jaħbuh biex lilna dejjem iżommuna flami u ma jridunix niskopru kemm aħna powerful u niskopru x'qegħda tgħid il-Bibbja għalhekk hawn dawn l-edizzjonijiet kollha tal-Bibbja dejjem jaħbu, dejjem dejjem ineħħu mill-Bibbja. Jekk tagħmel paragun Bibbja ta' ħamista Ħames mitt sena ilu mal-bibja tal-lum, jiġifieri. Ma tgħidha tal-lum novella u ta' qabel ktieb ta' knowledge immens, knowledge immens, mhux għax tal-lum mhijiex, taf ġifieri għax ma jistgħux ineħħu kollox inkella jġibuha daqs dan il-ktieb sewwa jew iġibuha daqshekk jekk ħa joqogħdu jneħħu kollox, ma jistgħux ineħħu kollox. Hemm

Ta' suppost jaf. Naf jiena, naf jien illi m'għamilx dawk is-snin ta' sagrifiċċju biex inkun waħdani m'Alla, jien m'għamiltx sagrifiċċji kbar, is-sagrifiċċji li nagħmilhom jien fuq dan id-desk sewwa jew niġri xi ġo xi pajjiż jgħid le mmur hawn fuq xi rovina jew hekk jew naqra jew inkella nimmedita u anqas anqas hu sagrifiċċ għax dan dan huwa l-pjaċir tiegħi. Jien dan huwa din hi l-passjoni tiegħi jiġifieri nerġa' nerġa' nirtirat li hija sagrifiċċju għax jien għalija dan mhux sagrifiċċju. Is-sagrifiċċji jagħmilhom il-qassis, sewwa? Biss biss iċ-ċelebati huwa sagrifiċċju kbir li ċelebat huwa daqsxejn diskussjoni taħraq. Ma ma nidħlux fiċ-ċelebat. Hemm qassis jew soqra li għamlu sagrifiċċju kbir daw, sewwa, biex ikunu waħdanin m'Alla. A kif qed tgħid inti ma nafux lil Alla? Jien nafu, nafu sew jien, u jien naf li jien parti minnu u hu parti minni, a kif inti tgħid illi ma nafuhx sew lil Alla? A ngħidlek fil-qosor ta' min hu Alla. Umbat tara dak il dak il video li għedt Michael bla bla bla. Alla hu il-kosmos. Sewwa? L-Alla ta' dan il-univers. Kosmos hu univers. L-All Alla hu il-kosmos. Sewwa? Issa, ta' ġo fih il-galassji, s-sistemi solari, il-pjaneti, Bidna fix-xmux, aħna, l-annimali, l-elementi, dak kollu jiffurmaw parti minn dan l-univers, il għaliex qegħdin ġo fih. Iċ-ċelloli, il-vini, l-arterji, l-organi, jien naf, il-vini, l-għadam, qegħdin parti minni, meta? Dak ġisem wieħed. L-univers huwa ġisem wieħed. Dak hu Alla. Għalhekk semmejtu Michael He Who Is Like All, il għaliex hemm seba' universi, sewwa? Kollha jorbitaw ġo univers wieħed. Mela, dawn l-universi kollha, dawn is-seba' universi, plus il-kontenut li hemm ġo kull wieħed minn dawn l-universi, il-galassji u tibqa' sejjer. Sewwa, dawn is-seba' universi qegħdin ġo univers kbir, the supreme universe, Djoll, il-konxju, il-konxju suprem. Dak hu Alla. Dak hu Alla, u aħna qegħdin ġo fih. Mela aħna Alla, għax aħna parti minn Alla, u Alla parti minna. Infatti Ġesù qal bħalhekk. Sewwa, qal Ġesù, Jiena qiegħed ġo fik, m'għandekx għalfejn tmur il-quddiesa għax it-tempju, it-tempju, int, int it-tempju, mhux tal-ġebel, mhux materjali, it-tempju int. Sewwa? Dawn huma affarijiet ħfief l-aħwa. Il-Knisja ma ma nistax nifhem wara dawn is-snin kollha kif in-nies, is-segwaċi Kattoliċi ma ma joħorġux minn hemm esperti wara erbgħin sena tmur il-quddies, come on, come on jew inkella qassis wara daż-żmien kollu iqaddes jgħid dawn l-affarijiet? Ma nafx, ma nafx. Anyway. Jien qed nitkellem b'mod konċiż ħafna, ġifieri mhux qed nidħol fid-dettall. Jien ma nidħolx fid-dettall, nidħol fil-kotba. Sewwa? Għax meta jien meta jien għandi tendenza meta nitkellem fuq suġġest, fuq suġġett nibda naqbeż minn hemm għal hawn. Sewwa? Allura nibża' lil innifsi jiena, ma ma nkunx koherenti. Ma ma nidħolx fid-dettall għax meta nibda naqbeż minn hemm għal hawn, qed insemmi eżempju, l-ewwel bdejt insemmi fuq fuq it-twemmin, issa qbiżt fuq xi ħaġa oħra. fuq Alla. Allura persuna tintilef. Ara fuq ktieb. Inti tista' taqbad taqra kemm-il darba t-Trini, sakemm ma tifhimha sewwa. Imma fuq vidjo ma ma ma nħobbx nidħol daqshekk fid-dettall, fil-profond sewwa. Hemm Iva, it-twemmin, se nerġa' nirritorna għat-twemmin biex nagħlaq dan il-punt. Inkompli fuq din is-silta li bdejt naqra l-ewwel. Jiena ktibt li, Your common sense sorry, once allowed, jiġifieri it-twemmin, jekk tħallih, jekk taċċettah, once allowed, it will invade and plague your common sense, making you its slave. Be warned! Belief is a slave maker. U veru, għax skjav tiġi, skjav ma tkunx taf. Min għalik inti li int liberu, li inti qiegħed tissegwi il-verità? M'iniex qiegħed ngħid illi ir-reliġjon li jgħixha tmur 'il quddies qed tagħmel xi ħaġa ħażina tagħna xi ħafna min-nies huma nies twajba bħal dawn in-nies li qed imorru ma' għangerib fuq l-għolja ta' fuq l-għolja tas-salib qed imorru hemm jitolbu dawn ma qegħdin jagħmlu xejn ħażin xejn ħażin Qed itellfu lil ħadd, mhux qed jagħmlu vandaliżmu, ma qed jagħmlu xejn ħażin. Ħallihom jitolbu, jikkongregaw hemm, qegħdin jagħmlu ħaġa tajba. Tajba ħafna anzi, dawn. U l-Knisja ma nafx għax qed tindaħal jien. Għiex tindaħal il-Knisja? Ħallihom jagħmlu li jridu. Ħallih il-Angelik jagħmel. Dan Angelik mhux qed jagħmel ħsara lil ħadd. Jekk irid jigdeb u jixxena jagħmel dik biċċa tiegħu. Imma n-nies qed. Da Kien hu li qed ilaqqal daw in-nies u qed iġib in-nies minn barra issa wkoll. Ħallihom ħa jiltaqgħu hemm jitolbu meta jagħmlu ħsara lil Ħadd daw. Il-Knisja x'tindaħal? Di, di għamlet, aħjar, għamlet dal-massakri kollha l-Knisja trid tindaħal da għax, għax qed jieħu n-nies fuq, fuq, fuq Borg in-Nadur. Nistax nifhimha di. Aħjar tara kemm il-miljuni qatlet il-Knisja. F'seba' mitt sena qatlet sebgħin miljun ruħ. Sewwa inkwiżizzjoni. gwerer, kruċjati, int minn jekk taqbad issemmi ma tiqafx. Ovvjament ma tammettihomx dawn, tant tgħidlek 70 miljun, tammetti l-Inkwiżizzjoni għamlet l-atroċitajiet. Imma ħafna mill-iskritturi sewwa ġibduhom mill-libreriji pubbliċi biex ovvjament inti ma ssirx taf il-verità, ma jinkixfux il-bolon tal-Knisja. Anyway, I am fully conscious that the purest form of truth din importanti I am fully conscious that the purest form of truth cannot be unveiled in this dimension fid-dimensjoni fiżika ma tistax tkun taf il-pura verità f'din id-dimensjoni għax aħna għadna qegħdin fil-fiżiku fil-ġisem għadna qegħdin Jr. Trija ħasra! Kif tippretendi li tkun taf x'isir fil-ħames dimensjoni? Ma naf x'isir, naf biha, jien, naf biha. U ġieli mort f'out of body, jiġifieri, imma qas, ma nafx x'hemm, as such. Ma nafx fiex tikkonsisti għax inti meta tgħid dimensjoni taf daqsi x'fiha di. Mhux pajjiż ta' jew id-dinja ta', di dimensjoni ta', dimensjoni. Jiġifieri, id-dinja tagħna għandha d-dimensjonijiet tagħha wkoll, għandha sebgħa. Sewwa, aħna għandna d-dimensjonijiet tagħna wkoll. Din hija d-dimensjoni fiżika f'dan il-ġisem fiżiku. Jien qiegħed fid-dinja fiżika. Issa, bl-astral self, bl-astral body jien se mmur fl-astral dimension. Għal kull dimensjoni aħna għandna ġisem.

Is-sistema immanipulatilna kollox, kollox, kollox, kollox, u jiena nibda nindanna meta nara n-nies, nara n-nies. Attendew dawn is-sezzjonijiet ta' quddiesa għal dawn is-snin kollha u għadhom ma jafu xejn, għadhom ma jafu xejn, jiddispjaċini, ma jafu xejn, xejn, assolutament. U meta nisma' l-qassis jitkellem b'dak il-mod, u mbagħad nisma' l-pastur jitkellem, mela dawn, sewwa, rajt wieħed Kattoliku u l-ieħor għandu r-River of Love, dan, dak Kristjan, dan, mhux Kattoliku, denominazzjoni Kristjana. Xejn li nipprovaw bħalissa. Protestant, dominazzjoni Protestanta. Wieħed, qed jitkellmu fuq l-istess, fuq l-istess affarijiet dawn, ta' u mhux jaqblu dawn. Wieħed qed jgħid li l-Madonna nadurawha u l-ieħor qed jgħid li l-Madonna ma ma nadurawhiex. Il-Knisja, il-Knisja, speċjalment il-Ġiżwiti, sewwa, lill-Madonna jaduraw, Mela, mhux lil Ġesù jaduraw, lill-Madonna jaduraw. Mela, l-Ġesù, il-Ġesù jobogħduh. For public consumption, fil-pubbliku, fl-uċuħ tan-nies, dawn lesti li jagħmlu kollox biex jitraduk, biex imexxuk fit-triq il-ħażina, lesti li jiktbulek il-ħin kollu. Lesti li jgħidulek iva, jiena nemmen f'Ġesù. Mela, id-domanda li jmiss li Peppi staqsa lill-Anġelin, lill-Angelin, sorry, kienet dwar dawk il-ħamest ijiem li għamel f'koma Angelin. U f'ħin minnhom dah semma illi Treviliha f'xi tunnel sewwa tad-dawl, jew la xi bieb bid-dawl iħebb minnu. Din din illum saret common knowledge sewwa, kulħadd jaf hawn, anke bniedem li jgħaqqas idejhom għandu ta' spiritwalità jafha din din tat-tunnel jiġifieri. Li nixtieq nikkummenta dwarha hi illi Dan jiġifieri kellu speċi ta' jew kellu near death experience, sewwa? Near death experience hekk tkun. Ir-ruħ toħroġ minn ġol ġisem, sewwa? Imma aħna għandna kuntratt mar-ruħ tagħna, sewwa? Il-ġisem għandu kuntratt mar-ruħ f'din il-ħajja, sewwa? Ma dak il-kuntratt, meta tmut, meta l-ġisem imut, il-kuntratt jispiċċa u r-ruħ titlaq, sewwa? biex terġa' tinkarna f'ġisem ieħor, terġa' titwieled u jkollha ħajja oħra totalment differenti jew tista' terġa' tirrepeti dak li tkun diġà għaddiet minnu fil-ħajja ta' qabel u tirrepetih il għaliex hi ma tkunx tgħallmet dak li suppost tgħallmet fil-ħajja preċedenti. Il-lezzjonijiet ma tgħallmithomx. Għalhekk inti terġa' tinkarna, ovvjament il-moħħ ma jiftakarx. Għax jekk inti tiftakar din Isek għandek logħba ta' fiċċit. Ħafifa l-biċċa xogħol ha? Ma nikkumplikat iżjed, just biex nagħmel eżempju ħafif. Ta' qal, qal li ra bieb bid-dawl ħireġ minnu. U jekk m'iniex sejjer żball, kien hemm xi ħadd, jew ma nafx min kien hemm, anġlu jew il-Madonna, ma nafx min kien hemm, Qallu le għallu inti mhix għal hawn, qallu, qallu inti se terġa' se terġa' tqum. Din ukoll ma ma tantx ma tantx għenitha għaliex il-mod kif spjegaha ehm il-mod kif kif esprema ruħu issa nerġa' nirrepeti jew ma jafx jesprimi ruħu dan. U allura minħabba din il, minħabba din il-ħaġa ma, mhux qiegħed jidher daqshekk kredibbli man-nies u miegħi. Allura mhux qed jidher kredibbli għaliex mhux qiegħed jesprimi ruħu kif, mhux qed juża l-kliem għax hu ma, ma, ma, mhuwiex, mhux intiż fl-ispiritwalità. Jew inkella qiegħed jivvintom dawn l-affarijiet. Anke jiena nista' mmur logħba futbol sewwa? U ma nifhimx jiena fil-futbol sewwa u mmur u nisma' lil dak ta' ħdejja li jgħid, Iva ta' għax għax, eħe għax kien offside ta', qabdu offside ta'. Inti ma l-kelmek meta tismgħu tgħid jgħid offside, issu mingħajr ma trid tgħid ara da dilettant tal-futbol, sewwa dilettant tal-futbol da. Ma moħħok ma jgafx jifhimx jew le, inti just qed tisimgħu jgħid hekk. Mela inti meta tisma' lil Dan Grech jgħid għax għaddejt minn ġod ta' mill. Sewwa, mela dak kellu near death experience. Jista' kellu, ta' ġifieri, jista' kellu, imma hu qed jassoċja ma' din il-kustjoni kollha tal-Madonna. Jista' jkun ukoll. Imma kif diġà għedt, iva dawn l-affarijiet kollha Jaħasra qegħdin isiru bil-Madonna l-Vergines ta' kollox, ix-xitan, il-Madonna t-tatoo, it-tunnel of light, jien naf, imma kollox, kollox. L-aħħar domanda illi Peppi staqsa lil Angelik, qallu, Jekk il-Madonna tibqa' tgħidlek biex tmur Borg in-Nadur, imma l-Knisja twaqqfek milli tmur Borg in-Nadur, qallu inti minn min tisma', mill-Madonna jew mill-Knisja? Il-mod kif irrisponda tajjeb, jiġifieri, Anneliek, għallox jekk il-Knisja titwaqqaf, dan il-proċess mirakoluż, ħa nsejħulu hekk, sewwa? jekk titwaqqfu milli jsir f'dan is-sit, Il-Knisja mhix se twaqqfu kompletament, se twaqqfu milli jsir fis-sit, imma xorta ser jibqa' jsir, id-dar tiegħi, le, jew law, ġo f'idejha, jew ġo n-nies, xorta ser jibqa' jsir dan. Just il-Knisja qed twaqqafni milli nagħmel din l-attività. Irrisponda tajjeb ħafna. Imma. Qabel di, qabel ma ma introduċa lill-panel, Peppi kien għadu qed jitkellem ma' Angelique, qallu, qallu l-istess domanda, imma kienet daqsxejn differenti. Infatti din id-domanda qallu nħalluha għall-aħħar. Imma kien staqsi xi domanda, jekk jekk m'iniex niżbalja, kienet simili tagħha. Qallu, Eh, il-Knisja, ehm, fis-sens li l-Knisja mhux qed tipprietka, mhux qed tifrex in-knowledge, dak it-tip, ir-reliġjon illi l-Madonna tgħinna nkunu nafu, a kif jista' jkun il-Knisja se twaqqaf din il-ħaġa? Sewwa, one, il-Knisja għandha d-dubju tagħha kemm hu ġenwin. Angelik, Imma jekk hu ġenwin, sewwa, jekk hu ġenwin, Angelik, il-Knisja se tħalli lil Angelik għaddej u mit-testijiet u mill-indaġni li qegħdin jagħmlu l-Knisja jirriżulta li Angelik huwa ġenwin, sewwa, dan ser jitħalla hemmhekk. Imma l-ħaġa hi, il-ħaġa hi illi Angelik qalilna. Il-Madonna qiegħda tgħidilna biex nobdu lill-Knisja. Biex nobdu lill-Knisja. Jekk nibda, jekk nibda ngħid x'għamlet il-Knisja, in-negattività tal-Knisja, sewwa, f'tajjeb ftit għamlet, ftit għamlet, fejn il-ħażin illi għamlet it-tajjeb tagħha jintrada bil-ħażin il-Knisja. Allura jekk din l-apparizzjoni, din ix-xbieha mirakoluża tal-Madonna li qed tidher lill-angelid qiegħda tgħidlu issimgħu mill-Knisja, Mela jien hawn. Krolla kollox, jekk kelli daqsxejn ta' fidi żgħira f'Angelique li dan jista' jkun qed jgħid il-verità, mela hawnhekk biex, xfaxx sfaxxa kollox, bilfors, il-Madonna qed tgħidlu, Hemm, hemm, hawn, mhux hemm, hu, obdu lill-Knisja. Kif xi qatt inti tista' tobdi li, ok, tobdi l-Knisja jekk inti, jekk inti temmen. Jekk inti temmen. Imma jekk jiena naf b'ċertu affarijiet, b'ċertu fatti, sewwa, negattivi illi għamlet il-Knisja, kif jien il-Madonna tridni nobdi lill-Knisja? Mela hemm xi ħaġa ħażina. Jew hekk din il-Madonna li qed tidher lil Angelej hija negattiva li kif qal il-pastur Entità ħażina tista' tieħu forma ta' xi ħaġa tajba wkoll u tingannak li dawn isiru ħafna drabi. Eżempju, persuna mingħalija qiegħda tiċċenelja ma' xi entità tajba, sewwa, u infatti jkun xi xi spirtu dak, skuża nuża l-kelma, biex jitnejjel bik. sewwa, ikun qed jgħaddilek informazzjoni ħażina u inti min għal hi din l-informazzjoni li hi tajba, jien x'qed niċċerilja ma' anġlu xi ħaġa jien. Bada ma jkun anġlu xejn, ikun anġlu negattiv, ikun anġlu veru imma negattiv, ikun demonju da. Infatti meta jagħmlu, meta persuna tipprattika l-Ouija board, qed tkun qiegħda tiftaħ ċertu bibien illi inti aħjar ma tiftahom xejn għax inti isek ftaħt il-bieb ta' barra u min se jidħol, merħba bih, tajjeb u ħażin. Dak il-bieb tiftħu u taf tiġi xi entità, inti tibda tistaqsih min inti? Da jkun jismu Peppu u jgħidlek jien Ġanni. Tgħidlu inti tajjeb, tgħidlu inti ħażin, jgħidlek jiena tajjeb. Imma inti fejn taf? Fejn taf? Jiġifieri jista' jkun ukoll li din l-entità li qiegħda tidher lill-Angelik, għalkemm mhux qed jagħmlu xi ħaġa ħażina, se norbotha ma' did-domanda tal-aħħar meta qaltlu obdi lill-Knisja. Hawnhekk sfaxxa kollox, mela allura din l-entità qed tidher għaliha din entità ħażina, negattiva biex qed tgħid li huwa quddiem il-Knisja. Il-Knisja għamlet daqs dawn l-atroċitajiet? Ħa nsemmi xi ħaġa bażika, ta' xi ħaġa bażika ħafna li jaf biha kulħadd. Meta daħal id-divorzju, il-Knisja ma, ma, ma, ma ttolleratux id-divorzju. Għala? Meta persuna taqla' xabha kuljum mingħand il-partner tagħha, kemm raġel u kemm mara, sewwa jew jaqlibilha reftraiten center, dan xorta ma tidhomx jiddivorzju, ma, ma, ma tidhomx jiddivorzjaw. Għala? Għax qed tkun qed tikser il-liġi t'Alla. Il-liġi t'Alla? Mela Alla għamlilna xi liġi? Skużi, ta'. Alla għamilna xi liġi? Alla ma għamilx liġilijiet. Dawk l-Għaxar Kmandamenti mhux t'Alla. Fejn fil-Bibbja ma humiex t'Alla dawk l-Għaxar Kmandamenti. Dawn is-segwaċi reliġjużi li għalihom dik il-Bibbja hija l-Kelma t'Alla, dik mhijiex il-Kelma t'Alla. Alla ma għamlilniex riqgħa u liġijiet. Inti liberu inti tagħmel li trid, li trid. Issa skont it-triq li tieħu. Sewwa, se tiżvolġi l-ħajja tiegħek li jmiss. Jekk int se tibqa' ma titgħallimx, ser tibqa' tirrepeti l-istess sakemm xi darba titgħallem. Sewwa di tiffunzjona l-istess ħaġa bħall-iskola, as above, so below. Sewwa, inti jekk ser tibqa' ma titgħallimx dik il-lezzjoni, ser terġ se tmut, ser tinkarna u titwieled u b'tilsa kollox se terġa' tirrepeti l-istess ħaġa. Sakemm titgħallem. Sewwa, dik hija n-natura, cycle. Is-cycle hija n-natura in perfection. Sewwa, cycle hija n-natura in perfection. M'hemmx regoli, m'hemmx liġijiet. Kull m'għandna għażliet fil-ħajja, iċ-choices. Il-liġijiet il-bniedem għamilhom u r-regoli. Imma l-għażla tiegħek biss. Dik biss li tagħtek in-natura u l-konxju. L-għażla hija tiegħek. Ħadd ma jista' joħodhielek. Issa, jekk tista' tagħmel ħaġa tajba jew ħaġa ħażina, l-għażla hija tiegħek. Imma Alla qatt ma ndaħallek. Qatt ma qallek, Toqtolx, ta, jew għix ħajtek tajba. Int għandek ħajtek dik tiegħek. Agħmel li trid. Agħmel li trid. Aħna għandna tendenza nwaħħlu f'Alla jekk imugħtilna xi ħadd, jew naqbad subgħajja mal-martell jew nixxuttja l-mejda. Alla weħel, Alla x'għandu x'jaqsam? Tkun se toffendi lilek innifsek għax int parti minnu, u qed toffendi lil dawk in-nies l-iżjed li tħoss dawk parti minnu wkoll. Qed tifhem? Jekk għadek ma għallmithomlhomx dawn il-Knisja, mela suppost qed titgħallimhom illum, żommhom ġo moħħok darba għal dejjem. Il-Knisja, sorry, irid Alla ma għamlilniex liġijiet. Ma għamlilniex liġijiet. Il-Bibbja mhijiex il-Kelma t'Alla. Sewwa, jekk jekk il-Knisja qiegħda tgħid li dik hija l-Kelma t'Alla, the word and the will of God, skos, titgħallem ma' wieħed daqskemm fiha Alla għad. Daqskemm fiha allat, il-Bibbja, għallimha wieħed qiegħda tgħid din, għax hemm ħafna allat. Ovvjament, mhux bl-isem, hemm fejn hemm referenzi pej fejn jissemma xi isem, bħal Bagħal, eżempju. Sewwa. Hemm. Imma il-ħin kollu qegħdin nirreferu l-awtur jew l-awturi qegħdin jirreferu għal the God. Sorry, għal God, jew the God of Abraham, jew jien naf, the God Most High, jew the Lord God, jew the Lord. Meta qegħdin insemmu dawn it-titli kollha, aħna mhux qegħdin nirreferu għall-istess wieħed sewwa. Għaliex? Għas-sempliċi raġuni li Mela f'dan l-avveniment, dan l-Alla, sewwa, li l-Knisja tgħidilna li hemm il-liġijiet tiegħu kollha f'dik il-Bibbja u din hija l-Kelma tiegħu, sewwa, f'dan l-avveniment għoġbu, hi salva lill-Iżraeliti kollha. Imma meta qabżitlu ċ-ċinga fir-ritwal ta' Pejor, sewwa, qatlet tlieta u għoxrin elf Iżraelita. Dan ġast għax marru Ġa Mowab, kienu ġo Mowab dawn, sewwa, u marru jadoraw 'l alla ieħor, ipparteċipaw f'ċerimonja li mhijiex ta' dak l-alla li kienu qegħdin isegwu dak il-ħin, dak iż-żmien, sewwa, il għaliex l-Iżraeliti mhumiex monoteisti, kienu politeisti, jemmnu f'ħafna allat. Allura meta ngħidu li dik hija Dawk huma l-liġijiet li ta l-Iżraeliti, dawk thom lill-Iżraeliti, ma thomhomx lilna, issa jekk inti trid tagħmilhom tiegħek, agħmilhom tiegħek. Dik biċċa tiegħek. L-għażla, fil-fatt, hija tiegħek, mhix tiegħi u ta' ħadd iżjed, aqqashin ta' dan li tgħidulu Alla, għax jekk inti se tikkonsulta miegħu, tgħidlu ma tgħid nagħżel għax din il-biċċa tiegħek hi. Agħmilha, agħmel li tgħidlek qalbek. Isma' minn qalbek għax dik biss tgħidlek il-verità. Nixtieq nikkummenta u nagħlaq b'dan il ħa nibqa' fl-istess punt tal-Bibbja fejn fejn il kemm il-pastur u kemm il dawk kollha li kien hemm preżenti jaħlfu fuq il-Bibbja illi hija l-Kelma t'Alla. Nixtieq nikkummenta dwar Ħanġib il-Bibbja biex ma taħsbux li qiegħed ninfindhom dawn l-affarijiet. Se nsib fil-ktieb ta' Levitikus, fil-ktieb ta' Levitikus. Ħa ngħidilkom daqsxejn, mhux qed nifni f'varjetà, just ħa nikkwota, ħa nikkwota dan l-Alla, il-benvolenti, dan it-twajjeb, sewwa, x'qalilhom lill-Iżraeliti, jekk ma jobdux il-liġijiet tiegħu. Issa diġà għedtilkom, da il-konxju l-Alla veru, dak Alla, jiena ma nsejjaħlux Alla, jien insejjaħlu One infinite energy. Sewwa. Sejjaħ insejjaħlu Alla. Dan l-Alla, it-tajjeb, ma taniex liġijiet. Sewwa, biex niftehmu, it-tajjeb, dan kollu li hemm, l-infinit, l-eżistenza. Imma da, b'kombinazzjoni f'dan l-avveniment, qiegħed qiegħed jgħid lill-Iżraeliti, Qallhom, L-Iżraeliti għax kienu tradew darba tnejn tlieta lil dan l-alla, u fl-aħħar qabżitlu ċ-ċinga. U qalhom hekk. Mela dan qiegħed fil-ktieb ta' Levitikus, chapter 26, verse 27, insomma, imma da, da, da jibda minn chapter, minn eħe, chapter 26, minn verse one sa verse 40, ma, ma jiqafx jeddidhom. u jheddidhom b'mod tal-biża', jiġifieri, Imma jien mhix se naqra dak kollu, ser naqra just biċċa żgħira. Mela, isma' x'sa jgħidilhom, If despite all this you still persist in disobeying and defying me, I also will meet you with fiery defiance and will chastise you with sevenfold fiercer punishment for your sins.

Dagħa, jekk jogħġobkom, l-Alla li f'daqqa waħda, daqqa waħda, fit-Testment il-Ġdid biddel l-attitudni tiegħu da. Fit-Testment il-Ġdid biddel l-attitudni da. Għax ġara? Miraw taraw da. Ikkonverta dan l-Alla għax ġara? Għax inti ma nistax nifhimha. Mhix talli ma nistax nifhimha. Ma nistax nifhem kif Il-Knisja qiegħda tgħid illi din il-Kelma t'Alla, meta hawn, mhux Alla wieħed hawn, f'dan il-ktieb, għalhekk semmejtu The Divine Assembly of the Eliahim, għaliex dan mhux ktieb ta' Alla wieħed, sewwa? Dawn huma ħafna allat, ħafna allat dawk hemmhekk. Dan il-ktieb qed jgħid il-verità imma sfortunatament il-Knisja għoġobha tqaċċat ħafna mill-versi u timmanipula, ġifieri left right and centre, biex lilna ma tħalliniex niskopru l-verità. Jien ma fadallix x'ngħid iżjed naħseb ħadtilkom raskom. f'dan il-video, għax naħseb għamiltu twil wisq, imma jiena, jiena nħobb ikun hemm xi ħaġa tiġi f'moħħi dak il-ħin nixtieq ngħaddiha sewwa għax mhu se nitilfu xejn aħna. Issa jekk inti jogħġbok dak li għadt, irriċerka dwaru u kun af inti. Solita tiffolowjanix lili, temminix Qed ngħidlek, temminniex lili, mur irriċerka int. Inti trid issibha il-verità. U once issibha, mbagħad emminha kemm trid, imma meta taraha int, meta tesperjenza int u meta tħossha int, tħallix lil xi ħadd ieħor jgħidlek xi ħaġa, jinfluwenzalek moħħok, sewwa, għax dawn l-elite li jiġbdu l-ispad, dak li tgħallmu. Sewwa għalhekk għandhom din l-awtorità kollha u lilna ġabulna biċċiet tal-art sewwa, illa li skoprew dawn illi l-bniedem b'saħħtu kemm hu b'saħħtu kif timmanipulalu dan l-organu daqshekk, ġibtu qisu pupazz. Qed tifhem? Jiġifieri għal dik ir-raġuni jien ma rrid inġib lil ħadd pupazz bil-kliem, sewwa? Hemm just morru irriċerkaw kemm tifilħu il għaliex Bniedem avżat nofsu armat u meta tiskopri xi ħaġa int stess tieħu pjaċir biha, tieħu pjaċir biha, tgħid Alla, rrealizzajt xi ħaġa, skoprejt xi ħaġa, irnexxieli niskopri xi ħaġa. Ser nieqaf hawn dan il-vidjow, nispera illi ma dejjaqtkomx, nispera illi dak li għadt iservi ta' ġid. Nispera wkoll li ċċarajt xi ċertu punti li ma sarux fil-programm ta' Xaraw hawn. Il-lux ovvjament, il-panel tant kien kbir u kien hemm kien hemm nies fih li ma tistax inti jkollok il-ħin biex tevolvi f'suġġett vast bħal dan. Qed tifhem? Allura. Jiena xtaqt illi nikkummenta fil-kwitt tiegħi hawn ġod-dar tiegħi, fil-kwitt tiegħi, nikkummenta dwar ċertu punti illi tqajmu kemm mill-preżentatur Peppi Azzopardi, kemm mill-panel u kemm mill-mistieden speċjali Angelik. Jiena għalija il-każ kollu mhuwiex ġenwin. U se nikkonkludi b'dan, għaliex wieħed irid jinvestiga b'mod personali, kemm b'mod fiżiku kif ukoll b'mod spiritwali, Hemmhekk nistgħu naslu għal konklużjoni. Nistgħu nagħmlu mitt programm u nġibu mitt forensiku għax jekk hija veru din kwistjoni spiritwali, il-forensika din għalija ma tmiss ma' xejn għax spirtu ma tistax taqbdu u ddawru kif trid u tara hekk hux kwadru jew tond, tifhem, dawn huma jekk hu veru każ ġenwin spiritwali, Dan ma tistax iddaħħal l-ebda xjenza ħlief ix-xjenza spiritwali. Hemm u dawn in-nies li qegħdin ikunu mgħangerin qegħdin jgħidu li l-każ huwa ġenwin. Hija stramba ħafna din. Ser nieqaf hawn dan il-video jiena naħseb li parlajt iżżejjed. Ma nistax nagħti konklużjoni ħlief din il-konklużjoni mingħajr konklużjoni. Peppi qal li l-każ l-investigazzjoni se tibqa' sejra. Issa naraw x'ser jiġri minn hemmhekk. Nixtieq nselli għalikom kollha. Nispera li ħadtu pjaċir tieħdu dan il-video, taraw dan il-video. Hemm kif diġà għedt temmnunix, irriċerkaw intkom. Hemmhekk biss tista' ssir ittaf il-verità. Mingħand ħadd iżjed. Grazzi.